Mae'r fideo yma yn dangos sut i greu Adobe Spark Video o fewn Adobe Spark. Y ffordd rydyn ni'n cychwyn gwneud hyn ydy fel Google a lot o beth eraill wrth glicio yr arwydd plus yn fan hyn. Cliciwch ar hwnna a wedyn mynd â chi'n cael dewis be i greu. Yn yr achos yma, dyn ni eisiau creu fideo, felly dyn ni'n mynd i glicio fideo fan hyn. Peth cyntaf mae Adobe Spark Video yn wneud ydy gofyn a ambell i gwestiwn i helpu chi. Felly mae rhaid i bob stori dda ddechrau'n rhywle meddyn nhw, felly mae eisiau meddwl am deitl. Felly dwi yn mynd i wneud um, hanes Cymru, cyflwyniad ar hanes Cymru. Felly mae'n bwysig bod ni'n meddwl am wahanol ffyrdd yn hytrach na defnyddio PowerPoint neu slides, mae hwn yn ffordd arall. Peth nesaf mae Adobe Spark yn wneud ydy meddwl a trio wneud, helpu chi mewn ffordd hefyd ydy sut fath o demplets ydych chi eisiau defnyddio er mwyn um, cyflwyno'r wybodaeth yma. Ydych chi eisiau hyrwyddo syniad, efallai eich bod wedi cael tasg lle fel rhyw Dragon's Den o beth, a bod chi'n gorfod um, annog y cynulleidfa um, i fynd efo'ch syniad chi. Wrach bod chi eisiau just rhannu stori uh, o beth sydd wedi digwydd. Wrach bod gennych chi wers hanes lle um, mae yna taith yr arwr bod chi'n dilyn rhywun Nelson Mandela, uh, fel er enghraifft. Um, just sesiwn dangos a dweud. Um, eich twf personol chi, eich taith chi drwy'r byd, wrach bod chi wedi cael eich dwyn i fyny mewn gwlad gwahanol ac wedi symud i Gymru, fysa hwnna'n yn, yn, yn le i gychwyn wneud hwnna. Um, os ydych chi'n athro, fysa chi'n gallu um, defnyddio'r bwtwm yma a wneud dysgu gwers, um, fel bod o'n helpu'r gynulleidfa dysgu syniad newydd ac i ddatblygu'r dealltwriaeth. Dyn os dyn ni'n mynd ar draws yn hyn, Diolch yn, diolch yn uh, glir i ddeud gwir, ond os ydych chi'n pwysau bwtwm ar yr ochr fan hyn, mae gennych chi fwy o opsiynau. Felly, gwahoddiad, os ydych chi eisiau um, gyrru fideo sy'n gwahodd rwy'n i ddigwyddiad sydd ar y gorwel, neu ydych chi ddefnyddio um, un hollol wag. Yn yr achos yma, dwi'n mynd i ddewis creu yn fy hun. Dewis hwnna. Be mae hyn yn gwneud ydy mae rhoi llechen lan i chi gael dewis beth ydych chi eisiau gwneud yn hytrach na cael templed o bosib bydd yn cyfyngu chi mewn ffordd. Dwi jyst aros i hwn lwytho rwan. Dyna ni. Wel, fel ydych chi'n gweld ar hyd y gwylod fan hyn, Mae gen ni un, dau, tri sleid, ond un efo credydau a un arall efo neges glo. Felly, mewn ffordd, dim ond un sleid gen i ar hyn bryd. Os ydych chi eisiau adio mwy, eto mae'r botwm plus mae'n dod i fewn yn fan hyn, a jyst yn syml adio un arall. Felly, am rwan, dwi'n mynd i osod 5 sleid. er mwyn creu'r fideo yma. Wedyn dwi wedi glicio ar rhif 1 achos hwn di'r un dwi eisiau gweithio efo ar hyn o bryd. A fel ydych chi'n gweld mae posib dod â pethau i mewn i'r sleid yma, felly mae posib cael fideo, testun, llun neu eicon. Os oes yn eisiau dewis fideo, so yn gofyn mynd i chwilio am fideo yn rhywle ond achos yn eisiau dewis hwnna, a wedyn dod o fewn yn rhan o'r fideo yma. Testun, yn gofyn i chi roi teitl wedyn. Felly dwi'n mynd i roi teitl hanes Cymru. Wedyn mae hynny'n llwytho. A wedyn fel ydych chi'n gweld fan hyn o'n, dwi wedi rhoi y teitl i mewn. Mae o'n rhoi y plus yn fan hyn fan hyn. Felly os dwi eisiau dod â fideo yn y llun i mewn rwan, um, mae posib dod nhw fewn o yma. Dydy'r opsiwn o gael um, eicon ddim yn dod i fyny yn yr achos yma rwan. Felly dwi'n gyddewis llun. Um, ac ar hyd yr ochr fan hyn, ydych chi bwyso hwnna i ddod â llun i fewn o'r, or cyfriadur ydych chi wedi safio y llun arno fo, neu fedrwch chi ddod â lluniau am ddim i fewn wrth chwilio trwy Spark, neu mae yna lot o bwysynau eraill yn fan hyn. Yn yr achos yma, dwi'n dewis lluniau yn ddim. Mae hwn yn opsiwn da oherwydd um, mae yna ffasiwn beth a Creative Commons um, arno fo, sef mae gennych chi drwydded er mwyn defnyddio lluniau yma os ydych chi eisiau. Um, felly, ydw i'n mynd i ddewis, ym yn hyn dwi'n mynd i drio, wel, beth sy'n dod i fyny os dwi'n teipio Cymru mewn. Dod o lot, o lot o lyniau am Gymru. Mae'n dewis hwn, jyst am, am yr esiampl yma. Dyna ni. A beth sy'n dda am y lluniau yma, dyn ni'n ddewis ar yr ochr yn hyn, ydy um, ei bod i ansawdd nhw'n dda hefyd. Ydych chi'n mynd colli dim mor ansawdd, fel chi'n gweld fan 'na, ma' hwnna lun da. O bosib, os chi'n dod â llun i mewn eich hun, fysa fo'n lun bach, a wedyn os ydych chi eisiau lenwi'r sgrin, fysa fo yn be dyn ni'n alw'n pixelatio. Lle ar hyn o bryd, mae gennym ni deitl, mae gennym ni lun fel cefndir, um, ond beth does gen ni ddim ar hyn o bryd ydy dim sain. Felly, lawr yn y gwylod yn fan hyn, fel dyn ni'n gweld, mae gennym ni'r meicroffon. A os dyn ni'n pwyso y bwtwm hwnna, mae'n bwysig ein bod ni'n pwyso fo lawr pan dyn ni isio siarad um, dros y sleid. Felly, ni'n ni roi go ar hynna wan. Felly, dyma ni, na ni bwyso'r bwtwm. A be mae'n ofyn chi wneud weithiau ydy gofyn chi dderbyn bod hawl i Spark ddefnyddio'r microfon ar y cyfrifiadur. Felly, wastad eisiau bwyso y lawr yma. Ni'n ni dri eto. Hanes Cymru. Dyna fo. Unwaith ydych chi wedi gorffen, ydych chi jyst yn gwllwn yr clic a wedyn mae o'n safio. Os ydych chi'n hapus efo beth ydych chi wedi gwneud, felly ni- allwn ni rando arno fo gynta. Hanes Cymru. Wel, ydych chi'n gweld be sydd wedi digwydd hefyd, fel um, default, mae o'n rhoi music yn y cefndir. Mae'n ei sôn chydig bach mwy ar hynny wedyn. Fel o'n i'n sôn o blaen, os dych chi'm yn hapus efo'r be dych chi 'di recordio fel eich llais chi, mae posib i chi bwys, just pwyso'r bwtwm eto a fydda fynd drost be dych chi 'di neud ar blaen. Felly, dwi'n hapus efo'r sleid cyntaf yn wan. Yn unig beth sydd yn gallu gwneud wrach ydy newid sut mae o'n edrych. Felly ar hyd yr ochr fan hyn, mae'n tembledi gwahanol. Felly, os ni'n dewis hwn yn fan hyn, mae o'n hollti'r sgrin. ac yn rhoi um, edrychiad bach wahanol iddo fo. Mae recordiad da wedi, record, wedi safio, lle mae jyst yn newid sut mae'n edrych. Wrach bod well gan ni hwnna, neu hwnna. Nid gwir, dwi'n licio'r opsiwn yma. Dwi'n mynd i ddewis yr opsiwn yna. Dwi'n mynd i bwyso play rwan er mwyn cael gweld sut mae'n edrych a swnio. Hanes Cymru. Ond ydych chi'n gweld, mae'n neud i'r llun, mae'n fatha bod o'n zoomio mewn i'r llun hefyd, neud o'n chydig bach mwy diddorol, dydy. Um, peth nesaf dyn ni'n edrych arno fo'n hyn ydy'r thema. Felly mae gen i'r cynllun, dwi eisiau edrych ar y thema rwan. Felly ar hyn o bryd, mae gen ni, um, mae gen ni opsiwn yna light, medium a dark fel thema. Os dwi'n newid o i hwnna, fel ydych chi'n gweld rwan, fydd o'n newid y teitl ychydig bach. A wedyn yn fanna hefyd. Be sgan ni hefyd, mae gen ni mwy a themau lawr fan hyn. Os ni'n sgrolio lawr fan hyn, mae gen ni'r title. Mae posib newid y lliwiau fewn yna. Mae gen ni elevate. Rho o bosib bod eisiau gwyrdd efo hyn i fi gyd fynd efo Cymru. Dwi'n ddewis focus. Newid ychydig bach mwy. Eto, just mae hwnna rhoi chydig bach o ffilter ar y llun hefyd ydy'r un pryd. Na, mae yna statement neu noir. Mae'n un lot o bethau eraill efo hyn, does? Felly, mae eisiau dewis un sydd yn cyd-fynd hefo beth ydych chi'n drio um, gyflwyno mewn ffordd, does? Dwi'n eitha hapus, dwi'n meddwl, hefo'r noir yma, dwi'n mynd i roi lliw gwyrdd iddo fyd. Wel na, dwi'n licio hwnna. Um, Oce. Okay. Felly, da ni, beth ni'n mynd i wneud rwan? Da ni'n mynd i fynd yn, yn ôl rwan ac edrych ar y cynllun a meddwl, dwi'n hapus efo fel yna. Dwi eisiau mynd yn ôl rwan edrych ar y fai edrych os, os di'n edrych fel hyn. Na, o, well gen i o fel yma. Felly dwi'n mynd yn ôl i yma. A wedyn, fedrwn ni fynd yn ôl wan i edrych ar newid maint. Felly, o bosib, bod chi eisiau fo edrych yn sgwar, oherwydd bod chi eisiau ei osod o ar um, Instagram neu Facebook neu rhywbeth lle mae sgwar yn edrych orau. Dwi'n eitha licio'r sgwâr yna fan hyn, um, felly dwi'n mynd i adael o fel yna. Dyn nhw'n ei sôn gyna am gerddoriaeth. Mae posib cael cerddoriaeth yn chwarae trwy'r cefndir trwy'r fideo i gyd. Felly mae gennym ni ar hyn o bryd, mae hwn sydd wedi cael i'w um, ddewis ar hyn o bryd, sy'n pwysau play. Rhaid chydig bach o blas i chi. Posib dod â cerddoriaeth eich, eh, cerddoriaeth eich hun i fewn, wasgu'r bwtwm yma a wedyn dewis ffeil. Neu, chi'n gwybod, mae'n ei ddigon o rei um, ar gael yn fan hyn. Beth ydym ni'n edrych ar hwn yn fan hyn? Os ydych chi'n hapus efo'r um, gerddoriaeth yna, ydych chi eisiau clicio, mae'n edrych ar bwysau ar yr ochr, clicio yn y canol a dewis hwnna fel yna. Ar y top fan hyn, ydych chi'n gweld o, mae'n e, slider hefyd sy'n sy'n galluogi chi ddewis pa mor uchel dych chi eisiau cerddoriaeth i fod yn y cefndir. Dyn ni'n iaso dyfalau a ni'n bwyso play i weld sut mae hwn yn edrych wan. Hanes Cymru. Ok, fel dych chi'n gweld, dych chi'n cael rhywch ydy bach o flas ohono fo. Dwi'n mynd i fynd i'r nesaf rwan, a dwi'n mynd i ddewis tro yma, dwi'n mynd i ddewis icon. Jyst er mwyn danos i chi um, be mae icon yn neud. Felly eto, mae'r search yn dod i fyny ar hyd yr ochr fan hyn. Does na ddim um, byd i dod i fyny yn Cymru, sy'n so clicio eto. Be am ni ddewis Wales, wel, sy'n beth yn dod i fyny efo Wales. Oes, so mae'n ddipyn o bethau yn dod i fyny os ni'n dewis yr iaith Saesneg. A wedyn, ydych chi just dewis eicon fatha rhyw lun ydi ond e, um, a dod o fo fewn. Fedrwch chi... Unwaith mae hwnna wedi llwytho. Dyna ni. Felly, ar ôl i hwnna gael i'w osod ar y dudalen yma, be dyn ni'n sylwi rwan ydy bod y lliwiau yn cyd-fynd hefo'r thema dych chi wedi ddewis. Felly, os ni'n newid y thema, fysa'r lliwiau yn newid hefyd. Felly, os ni'n dewis yr un un, yr un noir yma, ond yn dewis glas, Fel ydych chi'n gweld, mi fydd y llun yna yn newid yn las yn fyna. Felly, dwi'n meddwl eich o bosib, os yn syniad cael rhyw liwiau bach mwy um, sy'n cyd-fynd efo fflag Cymru. Felly, fe wnawn ni ddewis yr un yma fan hyn a dewis lliw coch. Neu wel, dwi'n hapusach efo hwnna fan. Um, a swn i'n mynd yn ôl i teitl jyst i checio fan hyn, ia, mae hwnna edrych o well i fi fan. Felly, mae eisiau chwarae gwmpas efo'r thema er mwyn wneud yn siŵr bod chi'n hapus yn pob dim, dda. A dyn ni'n ei beth sy'n gwneud wedyn ydy um, defnyddio'ch llais eto i recordio. Yn ystod y cyflwyniad yma, mi oedda i'n rhoi chydig o flas i chi ar hanes Cymru. Ok, felly, dyn ni mond wedi gwneud um, un, dau sleid heddiw, um, ond ydych chi'n gweld be ydy'r um, posibiliadau wrth greu er, y fideo. Felly, os ydych ni eisiau gweld y fideo um, o'r cychwyn, be dyn ni'n gwneud ydy pwyso hwn yn fan hyn.

Rhaid chi gyhoeddi fo. Lle mae eisiau rhoi teitl, rhaid chi rhoi is-teitl yna fo. Um, rhaid chi hyd yn oed rhoi categori, os ydy o'n un o'r er hein. Felly, ydych chi'n gweld fan hyn. Uh, ond fi'n dweud, na, stori ydi o. a creu dolen. Felly be mae hwn yn gwneud ydy creu hyperlink rwan. Ac os ydych chi'n gosod yr hyperlink yna unrhyw le ar y we, um, os ydych chi eisiau gosod o yn Twitter yr ysgol, os ydych chi eisiau gosod o ar Facebook yr ysgol, neu yrru rieni, um, ar uh, siso, neu be bynnag, fedrwch chi wneud hynny, jyst gwasgu um, nôl y ddolen yma rwan, a wedyn peistio fo i lle bynnag dych chi eisiau i bobl um, cael mynediad i'r link. Felly mae bron yn gorffen. Felly be mae'n gwneud rwan ydy dod â'r cerddoriaeth, y testyn, a'r llun, a'r logos, a pethau i gyd efo'i gilydd, um, er mwyn efo bod yn un fideo. Dyma ni. Felly, fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, mae posib rhannu yn defnyddio'r rhain ar hyd y gwylod yn fan hyn, neu mae posib defnyddio'r bwtwm copi fan hyn, Yym, er mwyn copio yr, yr URL yna neu'r um, y wefan yna i mewn i unrhyw blatfform da chi'n ddefnyddio os da chi eisiau rhannu hefo rhywun. Ni'n eisiau mynd yn ôl o hwn wan, mae hefyd posib pwyso llwytho i lawr neu download yn dde, neu lawr lwytho. A beth mae hynny'n gwneud ydy creu fersiwn o'r fideo um, fel MP4 ar eich cyfrifiadur. A dyna ni, Adobe Spark Video.